Silavin zanyarî li we temaşevanên Peyv TV. Rêber hebûn bi we re ye di bernameya Zanyar de bi navê xwe û Yekîtiya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî û bi navê hevkarê xwe nivîskar Ebdulbaqî Huseynî em bi xêrhatina we dikin. Mîvanê xeleka me, mîvana xeleka me îro nivîskar û helbestvan Vejîna Kurd. Vejîna Kurd helbestvan û çîroknivîs e, her wiha romannivîs e. Xwendina xwe ya seretayî û navendî li Efrînê qedandiye û li Helebê peymangeha amadekirina mamosteyan beşê zimanê îngilîzî derçûye. Pê re jî karê mamostatiyê li Efrînê kiriye. Li sala du hezar û duanzdeh di saziya Fêrkirin û parastina zimanê kurdî li Efrînê fêrêrê zimana kurdî bû. Pênc berhemên wê yên çapkirî hene. Xewnên Elendê ku me helbest li Efrînê sala du hezar û şazdeh û çapa duyem li Qamişlo sala Du hezar û bîst û duan Hawirina Efrînî Hawarana Efrînî roman li Qamişlo û li Elmanya sala du hezar û heşt dan Pencereyên êşê Kurteçîrok li Elmanya sala du hezar û nozd dan Gulistan pîr nabin ku me helbest li Elmanya sala du hezar û nozd dan Rûmet roman Sala du hezar û bîst an li Kobanî ji weşanxaneya ava derketiye ve jîna Kurd niha li Hollandayê dijî û endama Saziya Fêrkirin û Parastina Zimanê Kurdî li Sûriyê Şaxê Ewropa ye. Tu bi xêr hatî zanyarê afirîner ve jîna Kurd. Berî her tiştî em dixwazin tu xwe ji me re bidî nasîn. Ve jîna Kurd kî ye? Êvar baş, spas dikim Mamosteya Rêber. Silav û rêz bo hemû temaşevanên hêja. Bi rastî ez Bejîna Kurd im ji Efrînê. Sala hezar û neh sed û heftê û pêncan li gundê Maratê yê girêdayî herêma Efrînê ji dayîk bûm. Li Efrînê min karê mamostetiyê dikir, mamosteyê zimanê îngilîzî bûm. Pê piştî dagîrkirinê ez çûme Helebê, ez pênc salan jî li Helebê mam û ev çend heyvin jî ez gihîştime Holanda. Hinekî ez nabêjim ez nivîskar im lê ez bi nivîsandinê hinekî mijûl im. Spas dikim. Belê. Em xêrhatina temaşevanên xwe jî dikin. Nivîskar Fatma Yûsif Mihemed ê berbaş te re û ji lêkolînerê zanyar Mihemed Şêxo şevbaş û ji rêzimanvanê Kurd Merwan Berekat rojba şevbaş ji bo te mamosta. Belê. Em ê niha Pirsekî din li ji bo te an ji te bikin, li gor jiyangeriya te te ne ji zû va dest bi nivîsandinê kiriye? Çima ew derengî û çi hêşt tu berî xwe bidî nivîsandinê? Dê rast min dereng dest pê kir sala Hezar û duwazdeh bûn piştî qeyrana Sûriyê li saziya fêrkirin û parastinê zimanê kurdî ez fêrî rê zimanên kurdî bîm. Jixwe berî wê jî min bi kurdî zanî bixwanda lê hema tiştek navê xwe rê ziman ev navdêr e, ev birasere, ev rengdêr e min tiştekî wisa nebîstibû û ne min zanîbû. Anî. Min dest bi kursê kir astê duyem. Mamosteyê min Mustafa Henan bû, spasiya wî dikim. Bi rastî gava min rê ziman xwendin yani tiştekî taybet ez berxwe kişandim. Hezkirinek zimên di dilê min de çêbû. Eşqek zimên di dilê min de çêbû. Min xwest ez berdewam bikim di zimên de. Min asta dudiyê Dawî kir, min a sisiyê jî li ba Doktor Mihemed Ebdu Elî bir. Di ber re jî min carina kurs jî dan, ji ber wê rê zimanên min hîn xurtir bûn. Di heman salê de jî me komeleyek jinan li Efrînê damezrandibû, Komela Rewşen Bedirxan. Di wê demê de me rojnamek derxist. Rojname bi kurdî û erebî bû, ez berpirsiyarê beşê kurdî bûm. Ji ber wê jî gava mirov berpirsyar be divê bi qasir wê berpirsyariyê be. Ji ber wê min bêtir xwe westand. Gava me rojname derdixist dê bîra min hejmara yekê û duyê û sisiyê min pir alîkarî dixwestin. Di wê demê de mamoste Merwan Bereket carna me rê alîkar bû, mamoste Dûktor Ebdulmecîd Şêxo, Doktor Mihemed Abdû Elî, Bi rastî di hejmarê pêşîn de ez pir li wan vedigerîm, heya ez fêr bûm gotar çawa tê nivîsandin, çawa tê nirxandin, ev gotara baş e bo rojnameyê yan na. Ji wir de min dest pê kir. Di wê demê de nivîsandinê min jî xurt bûn, min bi gotaran dest pê kir. Piştî gotaran hin helbest jî min nivîsandin. Li sala du hezar û şazdeh bûn min ku me helbesta xwe yekê Xewnên Elendê çap kir li Efrînê bû min. Mamosta tu hinek kes dibêjin ziman helb zehmettirîn şêwa ye ji nivîsandinê ye. Tu bi vê yekê re yî? Na, hezkirina zimên dihêle her tişt li pêşê te serrast be. Bo min ez yek ji kesên ku ji bo ji ber ku min ji zimên hez kir min nivîsand. Niha ez te re bêjim nivîsandinê min bi erebî tune ne, bi îngilîzî tune ne, îngilîziya min xurt e, erebî xurt e. Lê ji ber hezkirina zimên, min berê xwe da nivîsandinê. Gelek şebaş mamosta Reşîd Helav, rêz û silav ji bo te jî. Mustafa Beravî, êvar baş mamosta, bi xêr hatî. Janyar Mûsa, Canar Mûsa, êvar baş, silav û rê ji bo te jî mamosta. Em ê niha pirsekî din ji te bikin, ew jî jî bi eynî wê bi mijara helbestê ve girêda ye. Tu te bi gotar û helbestan dest bi nivîsandinê kir. Pişt re çima te helbest berê xwe da piştî helbestê çîrok û roman? Yanî kî te hê di hêr xwe te ku tu tu ji helbest hinekî veqetî Bi berî xwe bidî ev her du huneran, çîrok û rûman. Belê. Bi rastî min bi gotar û helbestan dest pê kir. Min gotarên xwe di gelek malperan de, di gelek nûjname û kovarên kurdî de jî diweşand li welêt û li dervayî welêt. Heya sala du hezar û heşdehan. Sala du hezar û heşdehan gava êrîş bi ser Efrînê de hat. Di wê demê de ez di Efrînê de bûm. Di wê demê de min tiştin dinivîsandin lê min ne digot çîrok e, min ne digot roman e, min ne digot helbest e lê hema min dinivîsand. Hevalên min hebûn, bi rastî hevalên pir buha bûn. Ez pesend dikirim, teşcî dikirim tu binivîsîne û xemê mexe tu çi dinivîsînî. Di bin wê êrîşê de Baz li Efrînê bû min dinivîsand. Êrîşa Efrînê Efrînê pêncî û heşt rojan li ber xwe da di wê demê de min dinivîsand. Berî Efrîn bikevê bi du hefteyan ez ji Efrînê derketim. Ez çûm gundê Bircikê. Li wê derê dîsa min nivîsandina xwe berdewam dikir. Ez baş tê re çûbûm. Ez çûm Niblê pê re. Min bi dawî kir derdora sed û bîst û pênc rûbel sed bîst rûbel ez nizanim derketin. Vêca me biryar stand û divê em vegerin Efrînê. Piştî Efrîn hat dagîrkirin min got ez ê vegerim Efrînê. Vêca pirtûka min hem bi tevahî li ser êrîşa ser Efrînê bû, li ser Tirka bû, li ser berxwedana Efrînê bû. Hîn guhê min li pirtûk şan de Qamişlo ba mamoste Brahîm Qasim bû çapkirinê. Ew roman bû, romana min a yekê bû. Û ez vegeriyam Efrînê ji ber dema tu vegerî Efrînê di piştî dagîrkirinê ev dibe yani paşerojeke nediyar. Min xwest pirtûka min bibîne. Bi rastî gava min wê pirtûka dinivîsan Yanî ez hîs bûm ger nivîsandina romanê ne wek nivîsandina helbestê ye. Ez karim bêjim fireh e, tu kanî bêtir tiştan têda binivîsînî, çîrûkan pêda binivîsînî. Gelek serpêhatiyên ku hatine serê me di wê demê de min têda dinivîsan bi şêweyekî fireh min ve hesîb têda hîn baştir dî. Kesayetên romanê pir in. Ji ber wê bi rastî min ji romanê pir hez kir. kir. Dema ez li Efrînê bûm ser pêhatiyên ku dihatin serê miletê me gelek bûn. Bi rastî gelek êş me li wê derê didîtin. Êşên curbecur bûn lê hemû ji yek ganiyê bûn. Di wê demê de min çîrok in jî nivîsandin. Piştî heft heyvan ez li Efrînê mam min berê xwe da Helebê. Li Helebê ew çîrokên ku me nivîsandine min ew jî şandin çapê min çap kir û pê re nizanim lê Ez dibêjim roman bêtir romanê ez ber xwe kişandim. Di wê demê de min ez dixwazim wê wan kêliyan bikî. Ew kêlî yên ku tu piştî dagirkirina Efrînê tu vegeriyayî Efrînê. Ji bo te çawa bû ew hewaya ew ew dever bû te yanî bi çi rengî bû? Çi dabû ev ev bi bûyer an ev kêlî Bandora xwe ser nivîsandinê te çawa bû çi rengî bû? Erê gavan vegeriyan Efrînê ev destpêkê berî ez bigihînim mala xwe hîn em di trombêlê de ne hîn em diçin Efrînê bi rastî hilweşandin li her derekê bû Efrîn ne Efrîna berê bû yani ser û bin hatibû guhertin çete li vir li wir dibeziyan kurdê me kêm bûn Bi rastî baş tê bîra min gava gihiştim pêşiya mala xwe galemêrek ber me hat serê min ramûsa got ez spas dikim ku wîn vegeriyane Efrînê. Efrîn sêwî ma yî divê em hemû vegerin warê xwe. Li Widerê gelek çêrok çêdibûn. Li Widerê yek hat girtin. yek hat kuştin, îro li vir dizî çêbû, li vir destdirêjî çêbû, çîrok curbecur bûn û hemû bi êş bûn. Em wek kes, em ji hundiran dernediketin, pirkê me derdiketin, lê tiştê me derdora xwe didît, bi rastî bandoreke pir mezin li min kir, ji ber wê çîrokên ku min nivîsandine bêtirî xwe serefirînê bûn Û heya roja hîro ez dibêjim pênûsa min bêtir bi kar hat ji ber giringî hebû ku tiştên min dîtine werin nivîsandin. Belê, belê mamosta. Niha hin mîvanên me yên nû jî ketine bi me re em bêjin li gel me ne ew jî dijî me dişopînin. Niha vê xwe yek birêz Muhammed Jaman rêz û silav ji bo te jî mamosta. Muhammed Muhammed Mamo êvar baş sera. Nivîskar Mihemed Ebas ji me dişopîne, dembaş hêja û her wiha pirseke nivîskar Fatma Yûsif Mihemed heye dibê wek jineke Kurd ez ked û xebata te pîroz dikim. Ev ne pirse wek pesn e. Spas mam, spas bû te. Belê û em bûyê her wiha jî jî mamosta Bawercan ew jî bi me dişopîne niha. Şev baş mamosta. Niha em ê pirsekî din ji te bikim. Tu wek helbestvan çi mijar Hizra te dikişîne, çi name tu bi rêya helbestê rê dikî? Efrîn wek bajar çi dabû te di warê nivîsandinê de? Belê. Helbest helbest bi xwe A huner e, helbest ziman e, muzîk e, deng e, helbest xemla ziman e. Dikanî diriya helbestê de xewinên xwe, xeyalên xwe, hizirên xwe bînî ziman bi peyvên kêm û wateyên pir helbest diherikin. Tevna helbesta min bi rastî rîsê wê rengereng bû. Gelek tişt bala min dikişandin, carna helbest ne ku tu rûnî tu bêjî ekê helbestê binivîsînim û tu binivîsînî, carna helbest bi xatê bala te tu li cihekî rûdinî, tu li şeva tarî din erî, carna tiştin bi bîra te tên, tu dinivîsînî, tu li dawiyê ser dikî bi helbest. Ji ber wê helbestên min di çarçoveyekê de nehatin girêdan, Min li ser evînê nivîsandî, li ser hezkirinê, li ser şevatarî, li ser zivistanê, buharê, li ser koçberiyê, penaberiyê lê bi rastî ê bêtir min li ser dinivîsand welat bû Efrîn bû. Efrîn bi taybetî Efrîna ku Efrîna rengîn a berî dagîrkirinê ji ber ez di Efrînê de mezin bûm û Efrîna birîndar a piştî dagirkirinê ji ber min birînên wê bi çavên xwe dît. Tu bêtir xwe di çi de dibînî, çîrok, helbest an roman? Bê guman helbest ji ber destpêka min bû, di helbestê de bû, helbest bi min xweştir e. Helbest dikanî hicrek biçûk di helbestê de biherkînî lê hema roman jiyaneke din e. Roman firehtir e kesayetên romanê carna te dilivînin. Tu kanî gelek tiştan bi hev re di romanê de derxînî ger çîrok bê ger ez nizanim vê dawiyê ez hîs dikim ku roman bêtir min ber xwe dikişînê. Bel. Di romana ango min vehesî Tî xwe bêtir di romanê de dîtî? Di romana Rumet de tu bi taybetî li ser pirsgirêkên jinê sekinî bû. Erê. Nameya te di wê romanê de çi bû? Belê. Bi rastî mijara jinê mijareke gelek fireh e. Pirsgirêk Kin jinê gelek in. Min xwest ez tiştekî taybet bi jinê binivîsînim. Berê gelek caran li ser jinê hatiye nivîsandin lê hema ger bi pînûsa jinê be ez dibêjim belkî hîn baştir ew zûtir bigihînê xandevan. Ji ber wê min xwest ez tiştekî li ser jinê binivîsînim. Romana min bi taybetî li ser jinekê bû. ser jiyana wê, pirsgirêka ku di jiyana wê de çêbûne, zordariya li ser jinê, zordariya civakê, carna zordariya jinê li ser jinê dîsa ew jî gelek caran rû da. Gelek mijar tê de hebûn. Di wê Di wê romanê de min xwest ez bibêjim ku jin ew xwe pêş dixîne. Jin bi zanebûna xwe, bi pêşketina xwe ger li xwe miqate be, ger xwe bi pêş xînê ê wê kanibe hemû tiştan çareser bike, hemû pirsgirêkên xwe çareser bike. Lehenga romanê Lorîn bû. Lorîn di dawiya romanê de dibêje li paş her jineke serkeftî ew jin bixaye. Min xwest ez vê nameyê bigihînim xwendevanê xwe. Bi rastî ez pir kêfxweş bûm piştî ku roman hat çapkirin. Gelek jinan, gelek keçan bi min re têkildar bûn. Gelekan ji wan gotin ma qey te li ser me nivîsandiye? Yanî xwe di wê romanê de dît. Kesê xwendî, jina xwendî xwe di wê romanê de dîtin. Ji ber wê jî ez pir kêfxweş im bi wê romanê. Di vê demê de çi projeya nivîsandinê li ba te hene? Projeyên nivîsandinê belê min du hezar û bîst romana Rûmet hat çapkirin. Di pêra min yek din nivîsand Nexşeya Êşê hew jî li ser jinê bû û li ser koçberiyê, ser zordariya li ser jinê. Dikarî bêjî weke em bêjin rêbaza Helam Mestegan mî em bêjin bawê Sirwan bi hev bi hevdû va girêdayê wek em bêjin hevdû va zêkirî. Na ez ne ji ber ku mijara Efrînê an babeta girîng di nivîsandinê te da bi wa Efrîn tenê. Ne bi wê şêweyî lê ez bêjim mijara jinê bêtir jî ez kişandim berxwe ji ber pirsgirêkên me gelek in. Romana min nexşeya êşê dîsa li ser jinekê bû, li ser koçberiyê bû. Min li berî vê bi du salan ez saleke ji Helebê derketime, berî wê bi sal nîvekê jî min şand weşanxaneyekê lê mixabin nehat çapkirin. Piştî ez gihiştim vir, min dîsa roman vegerand. Ji ber romanê de hin koçberî jî hebûn. Gava min koçberî bi xwe dît, tiştê ku tu bibînî ne wek tiştê tu ku tu bibihîsî. Min riya mirinê bi çavên xwe dît, ji ber wê gelek tişt min tê de guhertin û min careke din şande çapê. Sozde nêzîk de ji min re were çap kirin lê ez nazanim. Ji bilî wê niha romaneke din li ber destên min e, ez bihêvî me ew jî demeke nêzde dawî bibe. Bele. Hiratina we dikin mîvanên hêja, bawercan, Mihemed Dilî an ew Ebû Yûsif Cimo, Dilovanê Deştê, her wiha mamosta Xalid Behlewî, Îbrahîm Hisso, Şevbaş, ji wara hemiyan mamosta em ê hinekê bi te re biçin dema tu li Efrînê bû. Di gel hinek jin in kurd komeleyek bi sernavê Rewşen Bedirxan damezrandibû. Te çawa dest pê kiribû? Karê komelê çi bû û çima ew xebat rawestî? Belê. Bi rastî komeleya Rewşen Bedirxan cihekî wê taybet di jiyana min de hebû. Ezmûneke pir baş bû bo min. Li sala du hezar û duwazdehan me komeleyek a jinan, Komela Rewşen Bedirxan a Jinên Kurd li Sûriyê me damezrand. Rojname ez bêjim komele bixa ji bo pesendkirina jinê, ji bo pêşketina jinê, ji bo me gelek komcivîn çêdikirin, çalakiyên me di wê demê de gelek bûn. Pêwendiyên me bi rêxistinên jinan li Rojava û li derveyî Rojava jî çêdibûn. Ji bilî vê jî me rojnamek jî derdixist bi navê Rewşen ew jî di bin siya komelê de bûn. Bi rastî komelê domand heya sala du hezar û hevdehan. Gava Efrîn ket, me komela rawestand, ji ber hevalên me jî gelek li Widerê man, li Efrînê man. Em rawistiyan û karê me dor da me. Dagîrkirina Efrînê ango ji bo dagîrkirinê komela rawestî. Belê. Eynî wê jî te kovarek di navê Rewşen de derdixist. Ji me re qala wê ezmûnê bike. Çiqas berdewam kir bandora xwe li ser Xwendevanan çawa bû? Erê. Min berê jî got ku rojnama Rewşen biha di bin siya Komela Rewşen ve Dilxan de derdiket. Komele ez bêjim komele a jinan bûn. Ji ber wê jî me xwest rojname taybetî bi jina bê. Mijarên wê piranî li ser jina bûn. Rojname bixa çandî bû, civakî bû. Pênûsên wê, pênûsên ku tê de diweşandin jî bi rastî piraniya xwe gijin bûn. Gelek jinên ku di wê demê de me re diweşandin niha bûne nivîskar û belkî ez jî yek ji wan bim. Di wê demê de min dinivîsand di rojnameyê de lê tiştên min tune bûn. Bandoreke wê xweş hebû. Rojname bi kurdî û erebî derdiket. da û bîst û heft hezjimar jê derketin ji ber rojname me hane bî her sê heyvan carekê derdiket. Bi dagîrkirina Efrînê re ew jî rawestî. Hejmara bîst û şeşan me weşand a bîst û heftan hîn li ba min e lê nehat weşandin. Amade bîbû lê nehat weşandin. Xêrat î Mamosta Nûreddîn Husêynî, Şêx Mûsa Elî, herwiha tu jî bi xêr hatî Dilovaniya Deştê, spas Mamosta Rêber Hebûm, spas Mamosta Vejîna Kurd, xwediyê Pênûsa Azad, spas bo şopandina te ji vê xelekê re Mamosta Dilovanê Deştê, Abdulxan Tildarî, silav bo te Mamosta. Belê, xebata te ji bo fêrkirina zimanê Kurdî diyar û berz e. Li gor şopandina min ji xebata te re Te cihekî taybet ji bo vê yekê veqetandiye. Tu dikarî ji me re behsa qonaxa xwe yê pêşî bikî. Çima te ewqas giringî dabû vê mijarê? Kengî û çawa? Belê. Wek min berê gotî li sala du hezar û duwazdehan li saziya fêrkirin û parastina zimanê kurdî ez fêrî rêzimanên kurdî bûm. Min asta duyem bir Ji xwe berê ez mamosteyê zimanê îngilîzî bûm. Ji ber wê jî min hes kir heskirina zimanê kurdî hîşt ez bêtir ber ve zimên herim. Min rabû astek asta yekê. Tê bîra min di wê demê de bîst û du mamosteyên Efrînê hevalên min bûn. Min kursa asta yekê da wan. Gava tu kursekî bibî wek Kursî jî bidî divê tu bêtir xwe biwestînî. Di wê demê de min bi rastî min xwe baş westand. Ji ber şagirtên min jî hemû mamoste bûn. Ma ev mamosteyê zimanê îngilîzî ye, ferensî ye, ev mamosteyê erebî ye. Ango agahiyên li ser zimanan, li ser zî zimanan li ba wan heye. Ji ber wê dibe ez Divê ez bêtir xwe xurt bikim ku ez karibim kursê bidim. Min kursa asta yekê da û a duyem jî min da wan. Pê re min asta sisiyê li cem Doktor Mihemed Ebdo bû di wê demê de. Min asta sisiyê jî bir û ji wê demê de ez bûm endama saziyê û kursên xwe min berdewam kirin. Ez dibêjim bêtir tiştê hîşt ez Belê. Slav ji bo te mamosta nivîskarê Kurd Brahîm Yusif. Belê mam wek wek hûn wek xwe dît romannivîsa me herwiha helbestvan e û çîroknivîs e jî. Gelek tişt li wê dewlemend hene. Bi vê dewlemendiyê rastî bandorek baş bû ji bo hemî şopîner û xandevanan kir. Berê mamosta em ê careke din vegerin pirsên xwe ji te bikin. Mamosta Heman Cemal bêje tu nimûneyekî baş î serkeftin bû te bi rastî her bi vî rengî ye. Dema jinekê kurd bi pênûsa xwe derd û azariya miletê xwe bînivîse Her wiha ev helwestek dide nîşan nij tenê ji erdnîgariya xwe lê belê cîhanê hemûyî ji ber ku him ew hilgirê bar e li gel mêr û him jî nexwastin dema ku nivîsandin be rengekî cuda dixe hundirê wêjeyê û ji wêjeya ew ê xwîcehî an a netewî bi vî bi wê bi wê bandorê yan bi wê mêyatiyê bandora xwe li ser wêjeya cîhanî bi giştî dixe. Belê mamosta Merwan Berekat gotinek xwe heye dibêje pirs ji vejîna hêja gelo helbest tenê hest û peyvin an çîkdana giyan e. Gelo bandora tu he te helbestvano li ser te hebûna ku bi helbestê dest pê kir, yanî em bên bandora kesekî li ser xebata te heye kesekî helbestvan taybet derbarê pirsandinê. Belê, spas dikim mamosta Merwan. Bi rastî Jî helbest her tişt dike, wek te gotî çîkdana giyan e. Rast e. Destpêka min gava min dest bi nivîsandinê kir, min gotar di nivîsandin. Di wê demê de Mamoste Merwan Bereket hin helbest di nivîsandin dan ber destê min ji bo lê vegera vekîtê. Di wê demê de min helbest nedin vîsandin. Lê gava ez kûr di helbestên mamoste de çûm. Bi rastî min helbest ji hev dişelandin. Ez gihîştim rihê helbestê, helbest bi çi şêweyî tên vîsandin. Ji wê çaxê de, ji wê hingê de min ji helbestê hez kir û ez bi helbestê re pê re çûyim. Bi rastî pirtûkên helbestên mamoste Merwan Bereket bandoreke xweş li min kirin. Spas dikim mamoste Merwan. Belê. Ji me re niha behsa destpêka saziya fêrkirin û parastina zimanê kurdî li Sûriyê bike. Te çawa xwe di nav de dît? Ezmûna te di nav de bi çi rengî berdewam dibû? Eger ji te bê xwestin tu nirxandina xebata wê demê destpêka du hezar û danzan bikî. Belê tevlîbûna min saziyê niha min berî vê jî qalê kir ez li sala du hezar û duwazdehan ez li saziyê fêr bûm û li saziyê min kurs jî dan kursên zimên tiştê hişt ez bêtir ber vê werim hezkirina zimên bî lê hema tu dibêjî du hezar û duwazdehan sazi saziya fêrkirin û parastina zimanê kurdî Berî wê di şeşî Nîsana du hezar û şeşan de Saziya Fêrkirin û Parastina Zimanê Kurdî hate lidarxistin, konferansa wê çêbû. Damezrênerên saziyê di wê demê de ez bawer im yazdeh kes bûn. Kesên ku tên bîra min Doktor Mihemed Ebdûelî bû, Qaziqlî Babê Leheng bû, Kemal Hennan, Kemal Ebdelo, Mihemed Qara Hesen, Merwan Bereket, ez dibêjim hîn nûşîn bê Cermanî hebû, belkî Salih bavê Seydû bavê Hozan hebû. Ez nizanim belkî navê tevahiyan nayê bîra min lê ew yazdeh kes bûn. Sazî hat sazî hate avakirin û sazî ne tenê li Efrînê bû, sazî li her sê herêman, herêma Cizîrê, li Şamê û li Efrînê. Ez dereng tevlîsaziyê bûm di hezar û duwazdehan û ji du hezar û duwazdehan de min karê xwe kir. Gelek baş e. Bavê Mehmûd ê barbaş ê ja nivîskar Nihirî Goranî ê barbaş bû tê jî mamosta Baran silav û silav û rêz ji bo te jî mamosta hêja Şaha Peyvan, helbestvana hêja êvar baş bû te jî. Tu niha li Holandayê doza fêrkirina zimanê ziman bi rêya online berdewam dikî. Ji me re qala vê xebatê bike. Çendîn civak ji vê re amade û vekirîye. Belê, ez bêjim di dîroka me Kurdan de zimanek Kurdî, bi rastî em pir êşiyan ji bo zimanê xwe. Zimanê me qedexe bû, gelek kes dihatin girtin, dihatin kuştin ji bo zimên. Berî beriya ji du hezar û duwazdehan de li Rojava rê vekir, hat vekirin bo fêrkirina zimanê Kurdî. Îro bi hezaran şagirt Li Efrînê û li herê li Cezîrê û li Kobaniyê derçûn. Şagirtên Efrînê tenê pênc salan xwendin, lê ew xwendin, ew fêrkirina ziman wê di hişê wan de bimîne, wê neyê ji bîr kirin. Gava gihiştim Ewropayê bi rastî yanî min bawer nedikir rewş bi vê awayî wê dijwar be. Li vê derê ez li gelek malbatan rast hatim, zarokên Em wan bi kurdî nizanin biaxivin. Tu dibînî di hundir malan de, di hundir malan de dê û bav bi zimanekî biyan, bi zimanê holendî, bi zimanê almanî, bi zarokên xwe re diaxivin û dikenin dibêjin em ji zarokên xwe fêrî zimanê biyan dibin. Ma gelo zimanê wayê zikmakî di ku de ma? Eger em bi vî awayî herin, eger em vî awayî herin, ez nabêjim sed salî din, ez ê bêjim bîst pênc salî din zimanê me wê tune bibe. Mamosta di di vir di vir de ez xwazim çûtekî ji te bikim. Nebûna nebûna bicîkirina hestê netewê cem kurda kî berpirse ser nebûna wê mamosta? Dê berpirsiyar pir in lê ez dibêjim eger her yek ji xwe de dest pê bike. Ez yek wek nimûne ez gihiştim vir min ji xwe de dest pê kir. Min ez di xwe de dibînim ku ez kanim zimên fêr bikim. Fatima ez ê rawestim. Wek em dizanin wek em dizanin ku çi çi derê dinyayê de yên em bêjin civakê ji pişaftinê diparêze dîsa rêxistin in sazîn in lê çima li cem me yanî bi erkê xwe bi rêk û pêk ranabin ji ber çi? Ez dibêjim belkî li vê derê gava mirov tê digihîne Ewropa berî her tiştî hewl dide fêrî zimanê dewleta ku lê biye mîvan, fêrî wê zimanî bibe. Zimanê de wê dewletê ew ê sibe jê re bibe alîkar, wê karekî bibîne, wê rewşa wî ya diravî wê baş bibe, têkiliyê wî wê bi xelkê re baş bibe. Ez dibêjim belkî rewşa diravî bêtir Bêtir bandor li vê yekê kirî lê tevlî wê jî. Berjewendî du reng in, berjewendiyên moralî hene, berjewendiyên diravî hene. Yani em bêjin ji bo xatirê berjewendiyên diravî em fêrî zimanên biyan dibin. Lê gelo çima çima berjewendiya moralî yan ê giyanî nîne ji bo em bi zimanê xwe ve bêne girêdan? Çima nebûna wê Ti vedigerînî ji çi sedema? Hestên kurdperweriyê, hestên ku em bêjin ez kurd im divê ez li gelê xwe xwedî derkevim, ez li zimanê xwe xwedî derkevim. Ez nizanim lê mixabin rewş li vir bi vî awayî ye. Dê û bav banga min Ji bo hemû dê û bavan berî her tiştî bi zarokên xwe re bi kurdî biaxivin. Ez berî vê min ez çûm mala malekê zarokê wan deh salî ye. Deh salî lê bi kurdî dinivisîne. Hû li dibistanê tenê holendî fêr dibe û îngilîzî lê li mal bi kurdî jî dinivisîne. Gava min jê Wê pirs kir tu çawa dinivîsînî? Ji min re got bavê min min fêr dike. Kesên ku li zimanê xwe xwedî derdikevin jî hene. Lê tenê ji me divê livek hebe. Divê em ji hevdûva xwe nêzîk bikin. Gavake ez gihîştim vir saziya fêrkirin û parastina zimanê kurdî ji sala du hezar û nozdehan de Bi şêweyekî fermî li Elmanyayê dest pê kir, pê re li seranserî Ewropayê. Ez dîsa tevlî saziyê bûm û niha li biderê korsid zimên jî em didin. Em didin û em fêr jî dibin. Perwerdekirin jî heye û fêrkirin jî heye. Belê. Dilovanê deştê hinek nav gotin, ew jî damezner bûn. Ere. Wekî te neanîbû ziman, diljarê Seydo bavê Evîn Mihemed Şê bi birimca jî ji dameznerên ji damezrana bû. Ere. Nehrê Goranî dibêje. Hemû nav ji ber hemû nav nehatin bîra min lê ez zanim ew yazdeh kes bûn kesên ku hatine bîra min ji te re anîn ziman. Belê mam Soner ê Goranî tu tu pir xweş di helbestê de yan çîrokê de dibînî ev pirsek e mamostaya hêja bejna kurd. Ez nizanim ez dibêjim berê me bersiva wê pirsê jî da. Helbest destpêka min bû lê bi rastî niha roman bêtir min berxa dikişînê. Ez nizanim demekê de helbest bi min re sekînî. Bel. Rojîn ge doyê barbaş hunermenda delal Hema ziman heska netewî bîngeha fêrbûna ziman e. Helbet mamosta ez tevlî te dibim. Nebûna hesê netewî ew xêne ku mirov belawala bibe bi rastî. Xalid Behlewî dibêje rêz û silav ji helbestvana û nivîskara a ya ku derd û azariyan vedûbihêzîne û û dîmena rastîn vedûbihêzîne biriya berhemdana wêjeyî û hewl dide zimanê dayikê biparêze eger kurd li ku derê be. Spas mamosta ez bi vê yekê te re mamosta helbet. Semîr Hisên Naso dibê silav û rêz li we. Silav ji bo te jî mamosta. Belê. Hûn bîngeha hînkirina zimên li ser çi pirtûkan Vî karî birêva çi kelem û zehmetî li pêş wa derdikevin û ji bo pêşvexistina vê xebatê çi pêwîst e? Belê ji bo rêbazên fêrkirinê ji bo pirtûkan niha li vê derê pirtûka asta yekê mamoste Merwan Bereket Asta duyem û sêyem a Doktor Mihemed Abdûalî, kesên ku bixwazin em pirtûkan çapkirî didinê û kesê ku nikare jî em biriya online li ser zoomê pirtûk pdf da dikeve û em kursê xwe birêve dibin. Rastî gelek zehmetî Gelek zehmetî li me rast tên. Yek ji zehmetiyan ev hestên netewî li ba miletê me hinekî kêm e. Dê û bav zarokên xwe kanin bişînin kursên Holendî ê Elmanî ê Îngilîzî çi kurs dibe lê hema du ziman hinekî xwe didin alî. Li Esînê li Essen li Elmanya li bawe Di sê dibistanan de zimanê kurdî wek zimanê duyem li rex zimanê elemanî ger şagird bixwaze kanê fêr bibe. Li wi derê derdora nod û heşt şagird tenê navên xwe tomar kirin. Kesên ku li Esên li wê û derdora wir dijî hejmara wan bîst û heft hezar kes bû. Ma gelo ji bîst û heft hezaran tenê nod û heşt şagirt hene. Ev rihê ber pirsyariyê, pirsgirêka yekem e. Adin jî nebûna demê ye bi rastî. Gelek gelekan şagirt piçûk jî hene û mezin jî hene şagirtên me. Gelekan kurs li ba me navên xwe tomar kirin lê ji ber nebûna demê ez bêjim îro ez Li kat heşt ez kursê xwe didim. Ew li dibistanê ye, ew li karekî ye, nebûna demê li vir ew jî dibe pirsgirêk. Belê, nebûna demê jî gelek pirsgirêk hene û nebûna em bêjin gelê me an civakê me xwedûrî partiyan dixê. Yanî Em bêjin bêbaweriyek çêbî navbera civakê kurdî û û rêxistinên wê ye bi rastî ev ev rastiyek e yanî çike pirs dibî dibêje û meseleyê hizban em jê dûrin çima em jê dûrin yanî car ne mavdar e hin gotinê xwe da Mamoste biborîne lê em doza zimanê kurdî dikin em ne doza partîtiyê dikin gava tu zimên fêr dibê îşê partiyan bi vê yekê tune ye Eger kî dibe bile bibe. Gelek mamoste hene ez nas dikim serbixwe ne û bi tena xwe û dîsa jî kurs vekirine û zimên fêr dikin. Ev bi partîtiyê ve ne girêdayî ye. Ziman zimanê gel e ne zimanê partiya tenê. Belê mebestê me mebestê min ji vê yekê ku divê divê xebatin rêxistinî hebin ku ew vê yekê Vê yekê didine civakê, vî hestî didine civakê, vê bernameyan, van agahdariyana didine wan. Dema ew têkilî saxlem be, ev dihêlê rê vedike ji civakê re ku em bêjin meseleyê ziman ji dil bigire. Dema nebûna van tiştan dihêle ku civak Dilsar be ji meseleyê nêzikbûna zimanê kurdî. Ji ber ev mesele gih bi heva girêdayî ne. Yanî em nikarî mijara ziman û perwerdeyê ji mijarê siyasî tu nikarî jê veqetînî. Ji ber li hemû dinyayê, hemû astên rêxistinî di dinyayê de tu were meyze bike ku yên meseleyê hînkirinê girêdayî ye bi rêxistina. Eger rêxistin sivîl bin an siyasî bin. Em bêjin vê şaxin wayî rewşenbîrî ew têkiliyê peywendiyê çê dikin navbera civakê û û meseleyên bi perwerdeyê ve girêdayî. Ev ya kal hemû dera wisa ye. Lê cem me kurda ji ber ku ew peywendiyî qut e, ne saxlem e ji ber vê hestê netewî kêm dibe. Yanî divê em nikarin em nikarin em bêjin rêxistinên xwe yan saziyên xwe ji holê derxînin bêjin vana ku ew îşê wan pê tune ye ev tenê qisûr ser milê civakê ye bi vî rengî Oysa eger belê Slav ji bo te mamosta rojîn gedo pirsek xwaye bê nerîna min hestê netewî bilind del cem piranî miletê me yî kurd lê kêmbûna jîhatîbûnê li cem hinekan Ew pirsgirêk e. Ji ber wê wek destpêk divê em malbatên Kurdî bi girîngiya fêrkirina zimanê Kurdî agahdar bikin an wana fêr bikin. Mamosta biborîne net li ba min hinekî lawaz dibe carna tê birîn. Ez vê valahiyê dadigirim carna dema qut dibe ez êdî bi pirsên şopîneran mijûl dibin. Erê ez Mustafa Henan em serkeftinê ji kar û xebata wan re dixwazin spas mamosta Semîr Hisên Naso lê mixabin ez bi ez bi pera li şagirtan li şagirtan gerinim ku ez wan fêrî digerim ku ez wan fêrî zimanê Kurdî bikim lê tu kes natên kursan. Ez dizanim biaxivim? Belê mamosta kerem bike. Belê bi rastî wek mamosta gotî ev jî pirsgirêkeke mezin e. Tu çend malbatên Kurd nas dikî, tu diçî tu dibêjî bila zarokê we werin fêrî zimên bibin û nayên. Kurs bixa kursê ku em didin em bê pere didin. û em ti pera jî ji saziyê jî wernagirin. Ango pere gişt yanî karê me giş tew'î ye. Karekî tew'î, karekî bexşane bê pere ye. Em li şagirtan digerin ku werin korsa bibin. Hin kes hene xwe didin alî, hin kes bihaneyan dibînin. Ez dibêjim ew tev bihane ne ya rast hisê netewî li ba wan hinekî zehmet e. Lê gelek kes jî hene Gelek kes jî hene, ez berî vê du rojan rast xortekê hatim, xort bîst û neh salî ye. Hate ba me, silav da, ez pê hesiyam kurd e, em hinekî bi hev re rûniştin. Xort ji Efrînê ye, hatiye hatiye Holandayê. Dibêje tu kurd derdora min tune ne ku ez vê re bidim bistînim. Ji ber wê kurdiya wî hinekî ji hev ketî bû. Ez hinekî bi xort re rûniştim, min jê re got ez kors didim, her tavilê navê xwe tomar kir û bi me re bi niha beşdar dibê. Kesên ku lê digerin jî hene û ê din divê mirov pêwendiyê bi malbatan re bêtir bike. Belê. Bi nerîna te ji bo çalakirina tevgera perwerdeyê ji bo zimanê kurdî çi gerek e? Çi çare an proje li cem te heye ji bo rêgirtin Rêgirtina li pêş kişaftina zarokên kurdî li Ewropayê. Belê. Bi rastî em li pêş metirsiyeke gelek mezin in. Em ê çend sal din kurdê winda bibin. Ji ber wê pirsgirêkên li pêşê me pir in, divê merov bi hev re alîkar be. Hînkirina zimên divê hîn bi şêweyekî firehtir were kirin. Malbat dibê Di vê pêwendî malbatan re bêtir were kirin, carina çalakiyên kurdî li Ewropayê gelek çêdibin. Lê gama gava tu diçî çalakiyê amade dibî, tu dibînî piraniya kesên beşten mezin in. Ma gel û ciwanên we tune ne, ma çima wîn ciwanên xwe jî bi xwe re nînin? Hestê netewî li ba miletê me hinekî kêm e. Ez dibêjim pir tişt gerek in ji bo em bikanibin, vê pirsgirêkê çareser bikin û demeke dirêj jî bi wê gerek e. Belê va mamosta wek gazindekî dikê Mihemed Jiman, vê tu partî nabêjin zarokên xwe bişînin bo bo partiyan, ev êşa me ye jî li Stavanger, Norwîc. Min cê ez pir tênegihiştime pirsa wî. Erê ne dibêj. Belê. Mamosta niha. Ew dixwaze Partî piştgiriyê bidin ku kes zarokên xwe bişîne. Ez dibêjim ne tenê partî her malbatek ji xwe de dest pê bike. Ez û tu û êdin û êdin çend malbat li dor min hene ez ê wan kom bikim, tu ê kom bikî, êdin ê kom bike. Bi wê şêwayî em ê têkiliyê baştir bibe û wê ê fêr bibin. Belê em em nikarin jî merserakê ji ber çavê xwe rakin ku ev nakokiyan, nakokiyên nakokiyên siyasî jî hiştin ku Ev hestê netewî gel civakê jî seqet bê yanî kêm rastî ev ev ev rastî ye ke mirov nikare ser biqebêze ye. Ma îro gelo rêxistinên civaka sivîl dikarin xebatin hînkirina ziman rêva bibin? Baweriya te bi xebata rêxistinên sivîl gelo heye? Niha berî vê jî min got ne tenê rêxistinên sivîl eger kesek Kesek wek kessane bêje ez dixwazim zimên fêr bikim û were du mirova du şagirdan fêr bike, ez ê spasiya wî bikim. Ne tenê rêxistinên sivîl, her kesekî ku kanibe wî karî bike. Bêguman eger bûsazî, eger bûsazî hejmar, hejmara mamosteyan pirtir dibe û hejmara şagirdan jî wê pirtir bibe. Lê li dawiyê her kesek ji bo zimên xwe pêş dê, divê em spasiya wî bikin û em piştgiriya wî bikin.

Her kes her kes her tiştekî nizane. Ez bêjim her kesek her tiştekî nikane bi tenê bike. Ji ber wê karekî pir alî bi me gereke. Pir alî. Em bi hev re li hev re ku mirûnakbîrên me, zimanzanên me, rewşenbîrên me eger bi hev re karek yek alî di xizmeta Dûr û Kurdistanê de nekin wê Ti projeyê wisa bi ser nekevin. Belê. Mamosta Fatma Yûsif pirsek ji te dike. Vê wêje bi hev ve girêdayî ye. Arê ne. Lê pirs awa, kîjan beşê ji wêjeyê dikare bêhtir yan zûtir pirsgirêka kurdî bigihîne miletin din? Ez dibêjim xwendevanên helbestê, kesên ku helbestê dinivîsînin pir in û kesên ku li helbestê jî guh der dikin belkî hîn hew jî pir bin ji ber roman demekê dixwaze ku mirov bixwîne û bi dawî bike ji xwe xwênerên zimanê kurdî jî kêm in ez dibêjim helbest wê kanibe hestê ku ez dixwazim ez bi hêsanî bigihînim kesê ku li min guhdar dike Belê Mamosta Nehrê Gorayîn dibêje tiştê sereke ewa zana bû û têgihiştina nirxên net hebû. Belê. Niha vejîna Kurd em bi dan û standina te helbet li gel te ez şad bûm pîro. Gotinek te dawî ti save. Gotinek te dawî berî dumahîka vê xelekê. Kerem. Spasiya te dikim mamoste rêber hebûn. Spasiya hemû temaşevanên hêya dikim. Dîsa ez bêjim banga min bo hemû malbatên Kurd. Ku li Ewropayê dijîn, banga min bo hemû dê û bavan, zarokên xwe bi zarokên xwe re bi kurdî biaxivin, bi kurdî bikenin, bi kurdî tevbigerin, zarokên xwe fêrî zimanê kurdî bikin, bila doza me ya kurdî, bila zimanê me ya kurdî neyê windakirin. Spasiya we hemûyan dikim. Spas. Bimînin bi xêr û xweşî re. Bi vê bi vê bangawaziyê em gihan dawiya vê xelekê temaşevan hêja heta xelekeke din bimînin di xêr û xweşiyê de silav ji wan. Mhm, Spas dikim mamoste.